Għaliex tradni għal kull xibel sura.
Min ibiddel l-imkien, ibiddel il-ventura. Għaliex li radi għal kull xiber sura. Hemm art bajda u hemm art sewda u ħamra, aktar minn head hawn hemm trid minnha tmarra. Din Alania, jew kif kien isejħilha Pietru Caxaro, il-kantilena, kien jgħanniha biss, qatt ma kitibha. Fiha jgħanni illi jekk taqalek darek, fittex post ieħor fejn tgħix. Dan kien riżultat ta' ġrajja f'ħajtu li kienet weġġagħtu. Pietru kien nutar u din Alania hi l-unika waħda illi nafu biha. Pietru Caxaro kien iben Iljun u Zuna Caxaro u kienu joqogħdu l-Imdina. Ta' Caxaro kienu familja tat-tajjeb u Pietru kellu fost oħrajn ġiex t'Idjar l-Imdina u artijiet San Pawl il-Baħar, il-Buskett, il-Mosta u s-Siġġiewi. Dawn kien ħallihom fit-testment tiegħu lid-Dumnikani tar-Rabat bħala l-werrieta universali tiegħu. Waqt illi l-werrieta partikulari kienu s-seba' lsiera meħlusa tiegħu, mart ħuh u binha u n-neputija tiegħu Ġagba, u naraw għaliex iktar tard. Fl-ewwel ta' April tal-1438, Pietru Caxaro leħaq nutar pubbliku u wara imħallef f'Għawdex u Malta. Jien, Pietro Caxaro, bħala mħallef niddikjara li wara l-provi li rajna, nitlob ħaqq fuq l-Eċċellenza Tiegħu Isqof Giovanni Paternò li wettaq atti ta' korruzzjoni u għalhekk qiegħed nitlob rimedju skont il-liġi. Jien, bħala Isqof, bil-poteri li tagħtini l-Knisja Mqaddsa, qiegħed hawn niddikjara illi Pietro Caciaro hu taħt interdett u skomunika skont il-liġi tal-Knisja Mqaddsa Rumana. Dan il-każ dam għaddej, argumenti kontra argumenti, Waqt li Pietru Caciaro baqa' bl-interdett u l-iskomunika, imma baqa' jsostni għall-ġustizzja. Fl-aħħar, l-Isqof kellu jbaxxi rasu għat-talbiet ta' Caciaro u l-Kunsill tal-Imdina u bis-saħħa t'hekk tneħħa kemm l-interdett u anke l-iskomunika minn fuq Pietru Caciaro. Għadda żmien u Pietru kellu jiffaċċja problemi oħra. Pietru ma rridx ninkwetak, imma ma nixtieqx li nibqgħu hekk kif aħna. Jeħtieġ li nkunu ta' xulxin bil-liġi. Jiġifieri li niżżewġu. Naqbel, Franka kara. Imma irridu nagħmlu kollox kif jixraq u kif inhu xieraq.
Kellem daqsxejn lil ħijien Riku, dak il-kanonku tal-katidral.
Frank inti taf daqs li ħuku daqsxejn diffiċli. Imma rridu nirranġaw, issa nkellem l-Alfonso, l-Ġizwaldo u l-Monsignor Di Pietro, forsi jkellmu huma. Naf, minti fuq kollox Pietro Kaxaru, imħallef u ġurat jisma' minnek żgur.
Wara li marru diversi ħbieb biex ikellmu lil Enriku, ħu Franca, dwar il-permess biex jiżżewġu, Pietru Caciaro sab li kellu problema. Enriku de Burdino, il-kanonku tal-katidral, kellu ħsibijiet oħra.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Mela, battalikom qudiemi Biex nikkonkludu b'diffikultà mqajma mill-Kanonku Enrico De Burdino rigward iż-żwieġ ta' oħtu Franca miegħek, Pietru Caxar. Reverendu Kanonku, jekk jogħġbok, erġa' spjegalna x'inhuma l-ħsibijiet tiegħek dwar dan il-każ.
Il-Magnifiku Pietru Caxar hu Bagħat kemm-il darba nies serji tul dan l-aħħar tmien xhur biex jitkellmu miegħi, biex jien nagħti l-kunsens tiegħi biex ikun jista' jiżżewweġ lil oħti armla, Franca De Biglera. Nikkwota waħda mill-ittri li bagħatli.

Allura kulma kien jonqos kien il-kunsens tiegħek bħala ħu l-Mhux eżattament, Eċċellenza.
Dawk huma l-fatti, Eċċellenza. Kollox sew, kollox sew. Ejjew inżommu l-kalma. Mela, Reverendu Kanonku, erġa' spjeganna il-fatti u l-opinjoni tiegħek dwar dawn l-istess fatti. E, naf, spjegajthom kemm il-darba. Imma issa jeħtieġ illi niddeċiedu aħna hawnhekk bejnietna t-tlieta. Jien nixtieq nagħmel kjarifika biex inkunu retti u tkun tista' ssir għaqda sewwa quddiem Alla. Il-fatt huwa li missier Pietru Caxaru kien parrinu fil-magħmudija ta' oħti Franca. U dan ifisser li huma aħwa skont il-fidi. U billi huma aħwa wkoll fil-fidi, da ma jistgħux jiżżewġu.
Mela, wara li smajt il-fatti kollha imresqa mill-kanonku, u wara li ressaqt ukoll u tlabt il-pariri ta' ċerti esperti biex jirriċerkaw li każi simili Ħalli jiena nkun nista' nagħti verdett tajjeb u rett, skont il-liġi ta' Alla. Illum, jiena, l-Isqof Campolo, niddikjara li dan iż-żwieġ bejn l-armla Franca Debilliera u Pietro Cascaro jista' jsir. Skont il-liġi li trid ommna l-Knisja Imqaddsa. U li ma ssib l-ebda oġġezzjoni. F'dak il-każ, jiena noqgħod fuq id-deċiżjoni infurmata tagħkom, Eċċellenza, u nagħti l-barka tiegħi biex dan iż-żwieġ ikun jista' jseħħ. Grazzi, Eċċellenza.
Niżikħajr. Ħa mmur inwassal issa stess l-aħbar lil Franka. Franka, irbaħna. L-isqof aċċetta nistgħu niżżewġu. Kemm jien kuntenta. Fl-aħħar tal-bin stema.
Biss Enriku kien makak. Ġara xi ħaġa, xi ħaġa stramba. Il-Kanonku Enrico de Bordino ma kienx kuntent u ġara xi ħaġa li qalgħet l-inkwiet u ħadd qatt ma sar jaf kif. Imma dar hekk f'daqqa waħda. X'ġara?
Għax ħsibtha sew u ddeċidejt li ma nidħolx fi żwieġ ieħor. Imma x'ġara? Kont tant ferħana jumejn ilu. Għaliex biddilt fehmtek? Taf kif ħadd kissirni xi ħaġa bħal din? Le, jiena ma rridx iweġġek, imma Le ma nista' ngħid xejn aktar. Jien u int qatt ma nistgħu nkunu ta' xulxin. U ma jien se ngħid xejn aktar. Ħlifli.

Qed turi kemm int mara. Il-ġenna hija żgur għalik. Franka.
Franka kif kissirtni. Dak li fassalt f'moħħi li konna dar, tfal, familja. Iġġarraf kollu. Għaliex? Nibiddel l-imkien, nibiddel l-venturi.
Skont Dun Brandanu Caxaro, in-neputi, Pietru Caxaro kien sab faraġ f'din il-poeżija li sejħilha Il-Kantilena. Brandanu ftakar sew fl-għanja ta' zijuh u meta kiber kitibha u ħalla kopja bejn l-atti notarili tiegħu, fejn baqgħet hemmhekk sakemm instabet sekli wara fl-arkivji notarili.
Ħej il-pinna lil Kaxaru, nitolbok, ja nisel magħruf, ħalli jixtiqux in-nimfi, ħadet ħsiebek il-muża tiegħek. Dun Brandanu Kaxaru, min kien? Twieled fis-sena tal-1508, kien sar qassis u kellu wkoll bosta artijiet u bini mifruxin ma' Malta u Għawdex. Għal 30 sena, bejn l-1533 u l-1563, huwa ħadem ta' nutar. L-atti tiegħu kienu miġburin f'68 reġistru ġewwa l-arkivji notarili tal-Belt Valletta u qalb dawn l-atti nsibu t-tifkira tal-kantilena. Għalkemm ma għamel il-ġid għall-ilsien Malti, Dun Brandanu spiċċa fl-inkwiet bħala qassis. Fis-sena tal-1546, Dun Brandanu u oħrajn ġew mixlija quddiem l-Isqof Domenico Cubelli li ma kinux qegħdin jgħallmu kif suppost it-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Din hija akkuża serja li ġġib magħha pieni ħorox ukoll. Ma kinitx l-ewwel darba li Dun Brandanu ġie mixli li qed jipprattika tagħlim differenti minn dak tal-Knisja.
Don Brandano Caxaru, Inti qiegħed tiġi akkużat quddiem il-Qorti tal-Inkwiżizzjoni Rumana, li tagħha jiena maħtur bħala rappreżentant f'Malta mill-Papa Piju Erba', li qed ixxerred minn jeddek u b'għażla tiegħek tagħlim differenti minn tal-Knisja b'diversi temi.
L-ewwel, is-sagrament tal-qrar u tat-tqalbin. It-tieni, is-setgħa u l-infallibbilità tal-Papa. It-tielet, l-indulġenzi li l-Knisja tqassam fost il-fidili tagħha. Ir-raba', is-siwi tal-quddies u t-talb għall-mejtin. Il-ħames, il-purgatorju u ż-żminijiet li l-erwieħ mhux perfetti. Eċċellenza, jiena ma nistax niddiskuti dawn it-temi kollha f'daqqa. Dom Brandanu, M'hemm xejn x'tiddiskuti. Jekk inti trid tagħmel parti minn din il-Knisja, inti trid timxi fuq it-tagħlim tagħha. Skont xhieda ta' Wenzu Falzon, int qed tiġi akkużat li minkejja l-fatt li inti qassis, Inti għext għal aktar minn 20 sena mat-tifla ta' Inguterra, Katarina Azzopardi. Kellu jiġri li, skont l-ordnijiet tal-Isqof, il-mara ta' Dun Brandanu, Katarina, kellha titlaq mid-dar tagħhom bit-tfal b'kollox u Dun Brandanu spiċċa waħdu. L-awtoritajiet tal-Knisja ħallewlu l-isem ta' qassis Imma dan kien għall-isem biss, għax waqqfuh milli jagħmel kopji tal-atti notarili tiegħu, waqqfulu l-quddies u waqqfuh ukoll milli jdaħħal il-flus mill-benefiċċji tiegħu. Dun Brandanu, Caxaro, kien qiegħed mitluq, waħdu u minsi minn kulħadd, meta ftakar fil-kitba antika ta' qaribu Pietru, Saba, u beda jaqra.
Waqgħet hi, imramti. U erġa' ibniha. Biddilha inti l-imkien illi jew tiha. Min ibiddel l-imkien, ibiddel il-vintura, għaliex li ragħdi għal kull xiber sura. Hemm art bajda u hemm art sewda u ħamra. Aktar mina dawn hemm trid minna tmarraq.